Salut àr tout ! Hiziv omp o vont da Gan Ameulud da Marc-Andrea Morizzi. Ar paotr yaouank a welit amañ war ar skeudenn a zo neuze deus bro Korsika, Korsot, an hini kreñvañ e istor e vro. hag e hag ivez an hini kreñvañ e istor ar Frañs e-keñver e oad ha pa n'eo nemet c'hwezek bloaz evit ar poent hag aze emañ o paouez ober o sapre o sapre tra dre ma n'eus tapet ar maout e kampionad ar bed junior da lâret eo ar re zo dindan ugent vloaz padal n'eo nemet c'hwezek vloaz ijinit 'ta bon daoust ma ne oa ket deut ar re wellañ zo dindan ugent vloaz Prag Nananda hon boa komzet diwar e benn, da skouer. Ar wech paset n'eo ket ugent c'hoazh, met hennezh setu a c'hoari ur gandidated, setu eus eus o live all c'hoazh. Met hennezh n'eo nemet c'hwezek bloaz ha hag en deus o o barregezh dreist-ordinal, hein, un donezon evit evit lâret e virionez. Setu tro 'moa bet da c'hoari e nep tamm en un tavarn ur wech. Fentus oa c'hoazh rak yaouankoc'h e oa un tamm bihan. Ha se oa pad kampionez Frañs ar re yaouank e Agen e-lec'h ma oant-me evel gourdoner. Hag en doa gwisket ur gasketenn hag e oa deuet gant un troupellad mignoned hag o doe lâret ya ur c'hamarad hon eus dimp hag emañ paouez kregiñ an echedoù marvat e vije koñtañ da c'hoari da c'hoari enep c'hoarierien ken kreñv ha c'hwi. Ha setu me moa ket anavezañ diouzhtu da d'ar c'houlz-se, me n'on ket troet war ar people, ha moa ket moa ket moa ket ken anavet d'ar c'houlz-se bepred. Ha neuze e krogen da c'hoari neptañ, hag e welen e e re van un tamm quoi, e varmouzé traoù rak e oa o fiñval pezhioù en un doare iskis un tamm, ha me zañte war ar farsadenn hag e vignoned o kregiñ da c'hoarzhin. A-benn ar fin eo bet anavet gant unan eus va mignoned din hag a oe a oe o c'hoari a-raok en tavarn. Setu en eo kroget da c'hoari da c'hoari normal hag en deus plastret ac'hanon div wech setu. Mais bon me me gav me 'eus kavet ferzh fentus farsadenn al lampon-se setu a oa dija kajimant daou vil pemp kant a elo bremañ en tu all da daou vil pemp kant hanter-kant pa 'noa graet ar farsadenn-se. Setu partiennoù a-feson en deus graet sellout ouzh ur blegenn a zo bet amañ a-enep Ivan Stiko. Daoust hag-eñ e kavfoc'h amañ tro ar re wenn un taol dic'hortoz evit gounit ur splet gant ar re wenn. Leuskel a ran deoc'h nebeut eilennoù da ehanañ ar video. Setu hañ da reiñ ar respont. N'eo ket aes, n'eo ket ken aes da gavout an taol gwellañ. Moarvat ez eus bet soñjet gant lod e Tour da Befpem. Marteze ez eus bet soñjet gant lod all debriñ e Depem. Neuze debriñ e Depem 'za ket mat en-dro, rak aze ho taget div wech on marc'heg. Gallout a ran debriñ ar marc'heg amañ. Marteze eo deuet war o soñj c'hoari marc'heg a-fouer amañ. Evit tagañ ar ronez hein, siwazh ne za ket en-dro ken nebeut, gallout a ran addebriñ gant ar ronez. Met setu n'eus ket c'hoariet tra ebet eus an traoù-se. C'hoariet 'neus marc'heg dec'hwer. Setu leuskel a ran ma marc'heg da vezañ debret hag ar ronez ivez, met an ronez zo difennet gant ar marc'heg. Setu n'eus tapet ma c'hegdap. Ha neuze petra eo pal an taol-se perak e erro ar marc'heg-mañ-se? Se dap d'e c'hwec'h, ha se daoust hag-eñ e kav forc'h ha rak hag ar perak eus ar marc'heg d'e c'hwec'h-se? Neuze n'eo ket ret debriñ diouzhtu, met ar pep gwellañ zo tagañ an tour marc'heg pe c'hwec'h. Ha forzh pelec'h ma'z afe un tour, da skouer Tour-Aez goude-se, e tapfen e dec'hwer hag aze e weler mennozh Marc'h-Andria a zo degat daou bezh gwerin tremenet aze war ar c'hwec'hvet-renk a dalv kazimant kement hag un tour rak bountañ a ray. Bountañ a raint D-seiz, C-seiz, unan anezho vo debret ha marse e ranko aberzhiñ ur pezh en-dro a-enep d'ar pezh gwerin ha setu emañ adtapet ar pezh 'm eus aberzhet. Setu aze n'eo ket posubl neuze da rezud da herzel ar pezhioù gwerin. Setu oa bet c'hoariet goude marc'heg ha pevar eskob Detry. Hag aze un eil taol-kaer marc'heg bet c'hwec'h sellit an tamm ha pegen dic'hortoz an dra-se ral-tre vez gwelet se. Ar pezh gwerin e-se-seiz a c'hall debriñ an dorn an daou varc'heg met gwirionez n'eus hini ebet na c'hall bezañ debret da vat. rak goude se da bec'her se bec'her pe tour he feiz berr da gentañ, tour he feiz berr ha se bec'her. ur wech c'hoazh ha n'eus ket tu da herzel anezhañ hañ da c'hoari b-seiz, c-seiz hag ober ur rouanez ma n'eo ket div. Setu goude ma reberoer n'eus roet an taol gwellañ an enebour ha mech bras ivez an enebour difenn a ra mat. Eskob da bep-unan, marc'heg da baez, tour da baez, tour da benn-dro e-unan ha... Aze ma tapfe grennoztour diaes evit gourgoz debret ar marc'heg rak ar pezh zo fentus e c'haller ket debriñ ar marc'heg c'hoazh hein. Abaoe pemp taol emañ ar marc'heg e derc'hwer aze met gwech ebet ne c'haller he debriñ rak se derc'hwer, se derc'hwer. Ma ran ma ran marc'heg e feiz da skouer. e c'hallan bountañ deseizh ha goude-se 'deus da geñveliet ar pezh a c'hordrozan. Petra c'hordrozan amañ gant ar re wenn? Ma 'neus gant deoc'h pemp eilenn deuet eonañ ar video evit prederiañ. Pevar, tri, daou, unan. Gourc'hemennoù dareoù 'deus kavet tour tournap he feiz eñ setu ar pal, rak ur wech ma vo addebret an tour e c'hallin lakaat daou bezgouerion tremenet e war ar seizhvet renk, ha goude-se e rin ur rouanez ha forzh petra a c'hoarvezfe ha neuze e vefen trec'h gant ar re wenn. Ma vez debret evel-just ha tapan em eus ur rouanez ouzhpenn achuiñ an traoù. setu neuze evit gourdrouz. Seder c'hwec'h en deus taget ar marc'heg. Hag aze un taol-kaer c'hoazh gant Marc Andrea quoi, hag aze e soñj ar memestra bon ret vo fival ar marc'heg met ne ra ket. Derc'hel a ra da glask krouiñ ur pezh gwerin tremenet gant B-pevar, gant ar pal c'hoari ha pevar, be pemp, be c'hwec'h, be seizh, ha lakaat lakaat ar pezh gwerin d'ober ur ronez. Ha setu eeun eo ar steuñv-se. Ha ne c'hall ket bezañ debret ur wech c'hoazh, evit ar memes abeg, rak sed ap de c'hwec'h, amañ ec'h arrefemp C6, tour C et C de c'hwec'h. Hag ur wech c'hoazh, c'haller ket herzel ar pezhioù gwerin war marc'heg e feiz. gant ar pal lakaat ar marc'heg e de seizh ha stankañ ar pezhioù gwerin, e c'hallont ur wech c'hoazh averziñ Tour-dap AD6 hag achuet c'hoazh. Setu ez eus bet c'hoariet e-lec'h debriñ ar marc'heg marc'heg e-seiz evit debriñ serc'hwec'h. Tour F6 mont a ran war seiz vudrenk, marc'heg serc'hwec'h, tour C6, marc'heg A-pevar. N'eo ket ken aes da gounit c'hoazh hein, daoust d'ar P6 zo tremenet. Tour B6, A pemp, A tri. Marc'heg-detriñ ha setu marc'heg-detriñ oa ur fazi hein, koulskoude oa bet difennet mat hein, daoust d'an taolioù digrennapl oa bet kavet gant ar re wenn hein, ar re zu oa deuet a-benn da gavout an taolioù resis evit difenn met aze marc'heg-detriñ ez a ken tro rak bezañ zo serc'hwer ha goude serc'hwer n'haller ket debriñ ar marc'heg tamm ebet a-hend-all e vefe bec'h da gentañ Bro F6, C6 hag e rafen ur rouanez. Hag amañ an deus ma chom ur marc'hig diganeoc'h hag ho peus ur pezh-gwerin ouzhpenn e kollet penn-da-benn rak e rit da goll ar pezh eo a-pemp da skouer. oui er c'hwec'h, tour tour a-eizh hon deus e vri hon deus e vri a-pemp. Ha pa ne feurm amzer c'hoari a pevar, tour a-eizh, marc'heg-se-pemp. ar marc'heg ne emañ ket stabil amañ, setu e c'hall bezañ skarzhet gant tour-a-penn. Ha goude-se e tapont a bevar hag e vo ez din mont d'ober an eil rouanez ar marc'heg e vo ket talvoudus tamm ebet evit herzel ennañ. Setu oa bet c'hwec'h, marc'heg-se pemp, hag amañ tour bet c'hwec'h. Ya, rak ma ran C6 war se ho poa soñjet e C6 e vez tapet, vo tapet e V6 amañ hag e tifennan an tour, setu. Neuze tour B-c'hwec'h hag ur wech c'hoazh ne c'haller n'haller ket debriñ e D-c'hwec'h, soutil an taktikoù, hein, 'vit adarre pegen kreñv ar pej gwiriñ tremenet. C6 ha Matapantour, C8 rouanez hag e rouanezon ar marc'heg ha neuze goude-se e vo aes gant ar rouanez Enepontour o dezebriñ e pezhioù gwerin. Setu zo bet marc'heg er c'hwec'h, marc'heg B5 evit bountañ C6. tourseeez hag amañ un taktik c'hoazh evit mont war-raok petra a refet c'hwi pemp pevar tri daou unan gourc'hemennoù d'ar re o deus kaet C6 Setu re yaouank ar pezh gwirionnañ an taktik a zo diazezet war ar stankadenn eo stanket ar marc'heg ha setu ha pe e fivan an tour hag e kollont ar marc'heg pe e tapant ar marc'heg hag e kollont an tour ha goude-se e kollint e kollint A pemp ha marteze A pevar a zo gwell evit skarzhañ ar marc'heg goude-se e rint tour C pemp hag e debrint A pemp. Setu neuze n'eus ket pell amzer war-lerc'h ez oa bet dilezet se goude A pevar da'm soñj gant e enebour. Setu din me oa-unan eus ar re vravañ n'eus bet c'hoariet moriti aze. Sellit en-dro ouzh ar pezh neus graet ha aze n'oa bountet se pemp ha goude depemp marc'heg dec'hwec'h. Setu o c'hortoz bout debret evit kat daou bezh gwerin tremenet. Ha goude-se un eil tro Marc'hig Berc'hwer evit e ganañ memes mennozh. Ma, sellomp bremañ ouzh un eil partienn bet c'hoariet gant gant Moretti. Ur wech c'hoazh e vo liammet gant tem ar pezh ar pezh-gwerin tremenet. Bon, amañ er blegenn-mañ 'oa deuet a-benn da c'hounit ar pezh-gwerin e B6. Setu evezhiet zo spejoù eilet amañ, met ar pezh a gont 'vitañ zo deuet a-benn da grouiñ ur pezh-gwerin tremenet hein kentoc'h war askell ar rouanez hein dre ma n'eus tri ha nep daou ha dreist-holl e zorvarc'heg zo lec'hiet mat. Setu penaos ober evit mont war-raok amañ gant ar Reouen. C'hoari en deus bep pevar. Setu se zo un taol-mech bras reiñ a ra ur brizhgwerin e daou daol. Bon, marvat n'eo ket splann deoc'h perak e ro kement-se. Neuze goude se a bep pevar. CV-Bevar ha Tour-B-Bevar e oa e bal-c'hoari A pemp. Ha benn-ar-fin aberzhiñ a ra ar pezh-gwerin evit lakaat egile da dremen hag ur wech ma vo e ar c'hwec'h ha gant Tour B-unan e c'hallan gourdrouz gourdrouzañ dija e Breizh evel-just met dreist-holl klask arsañ an tour ha diaes eo ad an eskob ha d'ar marc'heg hag a zo pell distreiñ da herzel ar pezh-gwerin. Setu klaskit en em soñjal war-se en ho partiennoù da c'hwir, reiñ ur pezh gwerin a-wechoù evit lakaat an amezeg da vont war-raok. Ha goude tourbe pevar neuze ha pemp eskoped-daou da skouer, goude tourbe unan tour-dap-tour-dap h-pemp hag aze gwedarin ha n'halli ket debriñ e a-pemp a-hend-all e rafen tourbe eizh. Tour-Bereiz berr, marreg-e-feiz ha marreg-de-seiz hag evit da goll ar marreg sur war Kastro war-lerc'h. Setu 'z eus bet H5, H c'hwec'h. Ur wech c'hoazh n'hall ket ar pezh-gwerin bezañ debret a-dal e fed tourañ unan e gronezfenn danvez c'hoazh. Setu me kaemp eus moutik ha kentelius afer bountañ B-pevar amañ evit evit gellet lakaat ar pemp da dremen. Met neuze goude B-pevar an enebour hag a zo ouzhpenn daou vil pemp kant memes tra ivez anvet Anan marse diwar diwar ano an Indian bet kampion ar bed Sirwar 'vel just en deus en deus graet traoù all ha neuze eh emañ da lakaat da lakaat da dremen buan an taolioù Aze e klask Ranneus da gas daou bezh-gwerin tremenet ha sic'hwec'h zo gwan. Setu e klask Leviata e pezhioù. Gwell a rit, hañ? Ar marc'heg a oa brav e CPM met lec'hiañ a ra emañ en-dro e v-pevar. Mod-se e c'haller tagañ ar bezh-gwerin gwan gant an tour hag ar marc'heg. Eskob D-seiz, marc'heg D-c'hwec'h bec'h. Eskob e roue seiz, marc'heg B-seiz, tour C-eizh. Marc'heg-Evpenn, debri-debriñ marc'heg-e-penn. Ha setu bon evit ar poent e oa deuet a-benn enebour memestra da da virout ar pezh-se. E penaos penaos mont war-raok bremañ? Meuls Kandor, pemp eilenn. pevar, tri, daou, unan. B5 zo bet c'hoariet setu, gourc'hemennoù darev deus kavet ha c'hoant hon eus lakaat da dremen hon daou-fouez gwerin oc'h implijout ar stankadenn. Evel just c'haller ket debriñ peogwir e tapont an tour. Setu neus c'hoariet tour a seizh, a c'hwec'h ha tour a eizh. Hag amañ, amañ eo didennus rak n'eo ket ken aes da gounit diouzhtu rak ma c'hoari ar bec'hwer e-hit da goll amañ ar pezh garin eo ar c'hwer setu n'eo ket mat ken. Neuze n'eus dibabet debriñ e-ser c'hwer. Met aze kavet zo bet un difenn gant ar re zud, marc'heg da pser c'hwer gant ar soñj ur wech tapet ganeoc'h gant an tour. Bremañ ez eus ur stankadenn war ar pezh all setu tour da B6. Memori din n'oa gwelet pelloc'h ha goude A da B6, tour da ba-unan, bec'h d'ar roue, roue F-daou ha tour B-unan, en deus gallet neuze savetiñ e bezgwerin gant tour C6, gounit G6 hag en em gav gant daou bezgwerin ouzhpenn hag unan war ar seizhvet renk, ar pezh zo a-walc'h peurliessañ evit gounit. Bon, koulskoude n'eus kollet n'eus kollet unan e e F-pemp, met goude-se setu ne sellimp ket resis ouzh ouzh an dibenn partien, met bet eo da da gas e roue tamm-ha-tamm betek ar pezh-gwerin, bon maen zo sellet buan ma karet, setu o klask ar antoù herzel ar roue, setu me benn-ar-fin d'ur mare n'hall ket ha troc'hañ ar roue war an trede renk ha chom a-dreñv ar pezh-gwerin bet, setu E c'hall ar roue gwenn mont war-raok, mont a ran war-raok gant ar roue gwenn ha ma ne rit netra e rin roue-se pemp, roue-se c'hwec'h, roue-se seizh hag e rin ur rouanez, o rediañ an tour da aberzhiñ, goude-se e vo aes din gant an tour ouzhpenn, tour roued eo c'hwec'h, tour F seizh, tour bet... aze ma tafe ma teufe en-dro e c'hallfen c'hoari roue-se pemp. Ah, ma vez debret an tour 'vel-just e tapan deux dour dit hein, hag e ran ur rouanez. Ha ma fiv ma fiv an tour ouzh he c'halon c'hoari tour seizh-seizh ha kas ma roue war-raok ivez. neuze tour Bedaou, Kolluneuse he c'hwec'h, tour F-seizh, roue B-eizh, ha goude-se ben en deus un eil pezh gwerin hein, stanket eo an hini gentañ, ben mont a ray da gas an eil war-raok, traken, e pevar. tour Bec'hwer e pemp hash tri o klask a ra un nebeud counter-play an enebour siwazh ne vo ket a-walc'h. E seizh tour e eizh ha goude-se n'eus ket nemet kas e roue war-zu ar pezh-gwerin evit gounit hag amañ en taol tri ha tri-ugent e oa bet dilezet gant Pranav ha setu e oa deuet da vezañ kampion Ar bet Junior Marc'h-Andrea Morizzi hag a vo klevet diwar e benn er bloavezhioù da bloavezhioù a zeu met ardor rak rak n'eo nemet c'hwezek bloaz c'hoazh. Setu michañs deus plijet deoc'h ha ken ar c'hentañ tro.